Nahl süresi. Nahl süresi Mekgede inen sürelerden bolup, ol ýüz ýigrimi sekiz aýatdan ybaratdyr. Bu süräniň altmyş sekiz, altmyş dokuzynjy aýatlarynda Balarynyň Allanyň emri bilen daglarda, baglarda öý ýasap, dürli ösümliklerden adamlar üçin şypaly bal ýygnamagy barada habar berilýändigi üçin bu sürä Nahl, ýagny Balary ady berlipdir. Sürede esasan hem Allanyň nygmatlary, beýikligi, gudraty agzalyp, Onuň ybadada mynasyp ýeke-täk Hudaýdygy aýdylýar. Rahman we Rahym bolan Allanyň ady bilen. Allanyň emri kyýamat geldi. Ony howlukmaçlyk bilen islemäň. Alla olaryň şärik goşýan zatlaryndan päkdir, beýikdir. Alla perişdeleri bendelerinden islän kişisine emri bolan wahýy bilen, Menden başga ybadadalaýyk Hudaý ýokdur, Menden gorkuň! diýip, duýduryş bermekleri üçin inderýär. Alla asmanlary we ýeri boş ýere däl-de, hak we hikmet bilen ýaratdy. Alla olaryň şärik goşýanlaryndan päkdir, beýikdir. Alla ynsany nutfadan bir damja suwdan ýaratdy. Şeýle hem bolsa ol Alla garşy äşgär duşman bolup çykdy. Haýwanlary hem Alla ýaratdy. Olarda siziň üçin ýylylyk we başga-da ençeme peýdalar bardyr. Olardan bir toparyny bolsa iýýärsiňiz. Siziň üçin olary agşam ara örüden getireniňizde hem-de säher wagty örä çykaranyňyzda güzeranyňyzy aýlamak babatda gözellik, hoşluk bardyr. Adamlara hyzmat etmek üçin ýaradylan ol haýwanlar bir ýurda janyňyza agram salman daşap bilmejek ýükleriňizi daşap berýärler. Takyk, siziň Perwerdigäriňiz, Örän mähirlidir, rehim-şepagatlydyr. Alla atlary, gatyrlary we eşekleri münmegiňiz hem-de olaryň zynat-bezeg bolmagy üçin ýaratdy. Alla siziň entek bilmeýän zatlaryňyzy hem ýaradar. Dogry ýoly görkezmek Allanyň işidir we Ondan ýollardan egrisi hem bardyr. Eger Alla islesedi, siziň ähliňizi dogry ýola gönükdirerdi. Siziň üçin asmandan suw inderen hem Ol. Alladyr. Içimlik suw hem Ondandyr. Agaçlar, ösümlikler Ondan suw içýärler we mallaryňyzy Onda otluk meýdanlarynda bakýarsyňyz. Alla Onuň bilen siziň üçin ekinleri, zeýtunlary, hurmalyklary, üzümleri we her dürli miweleri ýetişdirýär. Elbetde, munda pikirlenýän kowum üçin aýatlar, ybratlar bardyr. Ol gijäni we gündizi, güni we aýy size boýun egdirdi, hyzmatyňyza berdi. Onuň, Allanyň, emri bilen ýyldyzlar hem boýun egdirildi. Elbetde, munda aklyny ulanýan kowum üçin aýatlar, ybratlar bardyr. Siziň üçin ýer ýüzünde dürli reňkli zatlary hem ýaratdy. Elbetde, munda öwüt-ündew alýan kowum üçin aýatlar, ybratlar bardyr. Ol Alla, Täze et, balyk iýmegiňiz we dakynýan bezeg daşlaryňyzy çykarmagyňyz üçin, Deňzi size boýun egdirdi, peýdalanmaga berdi. Onda suwy böwsüp barýan gämileri hem görýärsiň. Bu zatlary size Onuň pazly-kereminden yrsgalyňyzy talap etmegiňiz we şükür etmegiňiz üçin boýun egdirdi. Alla sizi sarsdyrmasyn diýip, ýerde mäkäm daglary ornaşdyrdy. Ýoluňyzy tapmagyňyz üçin derýalary we ýollary döretdi. Azaşmazlyk üçin başga-da ençeme alamatlar bardyr. Olar gijelerine ýyldyz bilen hem ýol taparlar. Eýsem-de, Ýaradyjy Alla ýaratmaýanlar ýaly bolarmy? Heý, oýlanmaýarsyňyzmy? Eger Allanyň nygmatyny sanamakçy bolsaňyz, sanap tükedip bilmersiňiz. Takyk, Alla Bagyşlaýjydyr, Rehim-şepagatlydyr. Alla gizleýän zatlaryňyzy hem, äşgär edýän zatlaryňyzy hem bilýär. Olaryň, kapyrlaryň, Alladan gaýry ýalbarýanlary, kömege çagyrýanlary bir zady hem ýaratmazlar. Çünki olaryň özleri ýaradylandyrlar. Olar ölüdirler, diri däldirler, olar özlerine ybadat eden ynsanlaryň haçan direldiljekdiklerini bilmezler. Siziň Hudaýyňyz ýeke-täk Hudaýdyr. Ahyrete iman getirmeýän kişileriň kalplary inkär edýändir, olar tekepbirdirler. Takyk, Alla olaryň gizleýän zatlaryny hem, äşgär edýän zatlaryny hem bilýär. Takyk, Ol tekepbirlik edýänleri söýmeýär. Olara, Perwerdigäriňiz Muhammede nähili zat inderdi diýlende, olar, Owalkylaryň ertekileri diýdiler. Olar kyýamat güni öz ýüklerini, günälerini doly götermek üçin ýokarky sözleri aýdýarlar. Şeýdip, nadanlyklary netijesinde dogry ýoldan azaşdyran kişileriniň hem ýüklerinden, günälerinden bir bölegini üstlerine alýarlar. Gör, nähili erbet ýük, günä ýüklenýär! Olardan öňki kapyr kişiler hem pygamberlerine mekirlik edipdiler. Şonda Alla azaby bilen olaryň guran binalaryny düýp-teýkaryndan sogurdy. Şonda üçekleri olaryň üstüne çökdi. Olara garaşmaýan tarapyndan azap geldi. Soň kyýamat güni Alla ýene olary ryswa edip hem-de, Hany Maňa şärik goşanlaryňyz? Siz olar babatda möminler bilen dawalaşýardyňyz ahyry diýer. Şonda ylym berlen kişiler, Takyk, bu gün ryswalyk, ýamanlyk, kapyrlar tarapyndadyr diýerler. Perişdeleriň ters ýola düşüp, özlerine zulum edýärkäler janlaryny alan kişileri, Biz hiç bir ýamanlyk etmändik diýip boýun bolarlar. Perişdeler bolsa, Ýok, elbetde, Alla siziň eden zatlaryňyzy bilýändir diýerler. Indi ol ýerde ebedi galmak üçin dowzahyň gapylaryndan giriň diýler. Tekepbirleriň ýeri nähilli erbetdir! Takwa kişilere, Perwerdigäriňiz pygambere näme inderdi diýildi. Olar, Haýyr, ýagşylyk diýdiler. Bu dünýäde ýagşylyk eden hakyky dindar kişiler üçin ýagşylyk bardyr, elbetde olar üçin ahyret ýurdy has haýyrlydyr. Takwalaryň ýurdy nähilli gözeldir! Takwalar ol gözel ýurt bolan Adyn jennetlerine girerler. Onuň aşagyndan derýalar akýar, ol ýerde olar üçin islän zatlary bardyr. Alla takwalary ine şeýdip sylaglar. Perişdeler päk, ýagşy halda galar janlaryny alan kişilere, Salam size! Eden işleriňiz sebäpli Jennete giriň diýerler. Kapyrlar diňe özlerine jan alyjy perişdeleriň gelmegine ýa-da Perwerdigäriň emriniň, azabynyň gelmegine garaşýarlarmy? Bulardan öňki kişiler hem şeýle edipdiler. Alla olara zulum etmedi, ýöne olar özlerine zulum edýärdiler. Şeýdip, ýamanlyklary olara musybat bolup ulaşdy we ýaňsylap äsgermezçilik eden zatlary olary gabawa saldy. Alla şärik goşýan kişiler, Eger Alla islän bolsa, ne biz, ne-de ata-babalarymyz Ondan başgasyna ybadat etmezdik. Biz Onsuz Onuň haram etmedik hiç zadyny haram etmezdik diýdiler. Olardan öňki kişiler hem şonuň ýaly edipdi. Indi pygamberlere wahy anyk, aýdyň edip ýetirmekden başga borç bolarmy? Kasam bolsun, biz her ymmata Alla gulluk ediň, tagutdan, küpürden, daş boluň diýip pygamber iberdik. Alla olardan kimi dogry ýola gönükdirdi, Kime-de etmişlerine görä dogry ýoldan azaşmak derkar boldy. Indi ýeriň ýüzünde aýlanyň, ýalançylaryň ahyrynyň nähilli bolýandygyny görüň. Eý Muhammet! Sen olaryň dogry ýola düşmegi üçin her näçe özelenseň hem, elbetde, Alla azaşdyran kişini dogry ýola gönükdirmez. Olara kömek berjek hem ýokdur. Olar Allanyň adyndan, Alla ölen kişini direltmez diýip, Örän çynlakaý kasam etdiler. Ýok, hökmän direldiler. Bu Allanyň öz üstüne alan hak wadasydyr. Ýöne muny ynsanlaryň köpsi bilmeýärler. Alla olara müminler bilen dawalaşýan zadyny aýan etmek üçin hem-de inkär eden kişileriň dogrudan hem ýalançydyklaryny bilmekleri üçin olary direlder. Biz bir zadyň bolmagyny islänimizde, oňa aýdýan sözümiz diňe Bol emridir. Ol hem dessine peýda bolar. Özlerine zulum edilenden soň, Allah ugrunda ýurdundan aýrylyp göç eden kişileri bu dünýäde hökman gowy edip ornaşdyrarys. Ahyretiň sylagy bolsa takyk has ýokarydyr. Käşgä muny bilsediler. Olar sabyr eden kişilerdir we Perwerdigärine bil baglaýanlardyr. Eý Muhammet! Biz senden öň hem özlerine wahýy iberen adamlarymyzdan başgasyny pygamber edip ibermedik. Eger bilmeýän bolsaňyz, onda Töwraty we Injili bilýänlerden soraň. Ol pygamberleri äşgär deliller we ylahy kitaplar bilen iberdik. Eý Muhammet, biz saňa Zikri, Kurany, inderdik. Muny ynsanlara özlerine inderilen zatlary beýan etmegi we olaryň pikirlenmekleri üçin inderdik. Hilegärlik bilen ýamanlyklary gurýanlar. Bir gün Allanyň özlerini ýeriň astyna dykmajagyna ýa-da garaşmaýan ýerinden azabyň gelmejegine ynamlary barmyka? Ýa-da aýlanyp ýörkäler azabyň olary tutmajagyna ynamlary barmyka? Şonda olar azaby sowup bilmezler. Ýa-da azabyň olary howp astynda kalar tutmajagyna ynamlary barmyka? Takyk, Perwerdigäriňiz örän mähirlidir, rehim-şepagatlydyr. Allanyň ýaradan zadyndan bir toparynyň kölegeleriniň sagdan-çepden Alla sežde edip, agyp dönüşini, şeýdip olaryň boýun egişlerini görmeýärlermi? Asmanlardaky we ýerdäki ähli jandarlar we perişdeler tekepbirlik, menmenlik etmän, Alla üçin sežde ederler. Olar ýokarlaryndaky Perwerdigärinden gorkarlar we emr ederen zatlary ýerine ýetirerler. Alla, iki hudaý tutunmaň! Çünki ol ýeke-täk Alladyr, diňe Menden gorkuň diýdi. Asmanlardaky we ýerdäki ähli zat Onuňkydyr. Din, ybadat hem elmydama Onuňkydyr, diňe Oňa mahsus bolmalydyr. Eýsem-de, siz Alladan başgasyndan gorkýarsyňyzmy? Size ýeten her nygmat Alladandyr. Soň size zyýan ýetende, dessine Oňa ýalbararsyňyz. Soň Alla sizden zyýany sowanda, Araňyzdan bir topar derrew Perwerdigärine şärik goşýarlar. Olara beren zatlarymyza näşükürlik etmek üçin şeýle edýärler. Şonuň üçin hem nygmatlarymyň peýdasyny görüň, tiz wagtda hakykata göz ýetirersiňiz. Alla şärik goşýanlar özlerine rysgal edip beren zadymyzdan aslynyň nämedigini bilmeýän zatlar üçin paý berýärler. Alla kasam bolsun, elbetde! Siz toslap tapan zatlaryňyzdan hökman soraga çekilersiňiz. Gyzlary, Perişdeler Allanyň gyzlarydyr diýip, Allanyňky edip goýýarlar. Ol beýle zatlardan päkdir, özlerine bolsa göwünleriniň islän zadyny oglanlara degişli edýärler. Olardan biriniň gyz çagasynyň bolandygy buşlananda, çişip, gaharlanyp, utanjyndan ýüzi şar-gara bolýar. Özüne buşlanan zadyň habaryň şumlugyndan ýaňa utanyp kowumyndan gizlener. Mundan soň ony zelillik bilen ekläp saklasynmy ýa-da topraga gömsünmi? Gör, nähili ýaman höküm çykarýarlar! Ahyrete ynanmaýan kişiler üçin ýaman mysal görelde bardyr, Alla üçin bolsa iň beýik mysal görelde bardyr, Ol Gudratygüýçlüdir, hikmet eýesidir. Eger Alla ynsanlary edýän zulumlary sebäpli dessine hasaba çekende, Onuň, Ýeriň üstünde bir kişi barlyk hem goýmazdy. Ýöne Alla olary Öz huzurynda bellenen möhlete çenli gijikdirýär. Olaryň ajaly ýetende bir salym gijä-de galmazlar, öňe-de geçmezler. Olar halamaýan zatlaryny Allanyňky edip goýýarlar. Iň gowy ýagdaýyň özleriniňki boljakdygyny aýdýan dilleri bolsa ýalan sözleýär. Takyk, olar üçin ot azaby bardyr. Olar hökmän öň hatarda oda atylarlar. Alla kasam bolsun! Elbetde, Biz senden öňki ymmatlara hem pygamberler iberdik, şeýtan olara edýän işlerini bezäp görkezdi. Ol şeýtan bu gün hem olaryň dostudyr, olar üçin yza beriji azap bardyr. Eý Muhammet! Biz saňa kitaby olaryň aýra düşen dawalaşýan zadyny aýan etmek üçin, iman getiren kowma bolsa dogry ýoly görkezmek we rehmet bolmak üçin iberdik. Alla asmandan suw inderdi. Onuň bilen ýeri ölenden soň täzeden jana getirýär. Takyk, munda eşidýän, gulak asýan kowum üçin aýat-ybrat bardyr. Elbetde, siziň üçin haýwanlarda täsin ybrat bardyr. Çünki Biz size onuň içindäki zatlardan bolan içegelerdäki hapalyk bilen ganyň arasyndan çykýan ap-arassa süýt içirýäris. Ol içýänleriň bogazyndan ýakymlylyk bilen geçýändir. Hurmadan we üzümleriň miwelerinden şerbet we gözel yrsgal iýmit edinýärsiňiz, takyk, munda aklyny ulanýan kowum üçin aýat-ybrat bardyr. Eý, Muhammet! Seniň Perwerdigaryň bal arsyna, daglarda, daragtlarda, ynsanlaryň ýaşaýan ýerlerinde öýjükler tutuň! diýip, wahyý etdi. Soň Alla bal arsyna şeýle wahyý etdi, Miweleriň her dürlüsinden iý. Perwerdigaryň ýollarynda boýun egip ýöre. Olaryň garynlaryndan dürli reňkli şerbet bal çykar. Onda ynsanlar üçin şypa bardyr. Takyk, munda oýlanýan kowum üçin aýat-ybrat bardyr. Eý, ynsanlar! Allah sizi ýaratdy, soň wagty gelende siziň janyňyzy alar. Araňyzda tapdan düşen garrylar we bilýän zatlaryny hem unudanlar bar. Elbetde, Allah ähli zady bilýändir. Onuň ähli zada güýji ýetýändir. Alla yrsgalda deň etmän birnäçäňiz birnäçäňizden artyk etdi, artyk yrsgal berlen kişiler gol astyndakylara yrsgallaryndan gaýtaryp bermezler, eger berseler olar hem onda yrsgalda deňleşer, eýsemde Allanyň nygmatyny inkär edýärlermi? Alla siziň üçin özüňizden jübütler ýanýoldaşlar ýaratdy, jübütleriňizden bolsa ogullar we agtyklar ýaratdy, Size päk gözel zatlardan rysgal berdi, eýsem, olar batyl zatlara iman getirip, Allanyň nygmatyny inkär edýärlermi? Olar Alladan özge özlerine asmandan we ýerden rysgal edip, bir zady hem bermeýänlere, muňa güýçleri hem ýetmeýänlere ybadat, gulluk edýärler. Siz, Alla üçin, Biz Alla şärik goşýanlarymyz arkaly Olaryň üsti bilen oňa ýetýäris diýen sözleri ýaly ýerliksiz tymsallar getirmäge çalyşmaň. Elbetde Alla bilýär, siz bilmeýärsiňiz. Alla hiç bir zada güýji ýetmeýän we biriniň emlägi bolan gul bilen Biz tarapdan berlen gözel rysgaldan gizlin hem-de äşgär edip eçilýän kişini mysal getirýär. Olar deň bolarmy? Hamdy-sena Alla mahsusdyr, ýöne olaryň köpsi bilmeýärler. Allah ýene iki adamy mysal getirdi. Olaryň biri lal bolup, hiç zada güýji ýetmeýär. Ol eýesiniň üstünde ýük bolup, nirä ugradylsa-da, bir ýagşylyk hem getirmeýär. Ol adam dogry ýolda bolup, adalat bilen emr edýän kişi bilen deň bolarmy? Asmanlaryň we ýeriň gaýyp syrlaryny bilmek Alla mahsusdyr. Kyýamatyň gopmagy baradaky emr göz açyp-ýumassalymda, ýa-da has çalt bolup geçer, takyk Allanyň ähli zada güýji ýetýändir. Allah sizi hiç zat bilmeýän halyňyzda eneleriňiziň göwrelerinden çykardy, Ol siziň üçin, şükür edersiňiz diýip, eşidiş ukybyny, gözleri we kalplary berdi. Asman giňişliginde ylahy kanuna boýun egdirilip uçýan guşlary görmedilermi? Olary Alladan başga howada ýere gaçmakdan saklaýan ýokdur. Takyk, munda, Iman getiren kowumlar üçin aýatlar, ybratlar bardyr. Allah siziň üçin öýleriňizi dynç alynýan mesgen etdi we siziň üçin haýwanlaryň derilerinden göçen günüňizde we gonan günüňizde alyp gitmegiňiz aňsat bolan öýleri döretdi. Olaryň goýunlaryň ýüňlerinden, düýeleriň ýüňlerinden, geçileriň çöpürlerinden belli bir wagta çenli peýdalanmagyňyz üçin hojalyk esbaplaryny we söwda harytlaryny döretdi. Allah ýaradan zatlaryndan siziň üçin kölegeler döretdi. Siziň üçin daglarda gaçyp atalgalary, gowaklary emele getirdi, sizi yssydan we sowukdan goramak üçin eşikler döretdi, sizi söweşde goramak üçin sowutlar döretdi, şeýdip Alla size, Özüne boýun sunup, musulman bolmagyňyz üçin nygmatyny doly berýär. Eý Muhammet! Eger ýüz öwürseler, seniň wezipäň diňe hakykaty aýdyň beýan etmekdir. Olar Allanyň nygmatyny bilýärler, ýagny nygmatlary Allanyň berýändigini bilýärler, soň bolsa inkär edýärler. Olaryň köpüsi kapyrdyrlar. Kyýamat güni her ymmatdan bir şaýat, pygamber, ibereris. Soň inkär eden kişilere ötünç soramaga rugsat berilmez, olaryň ötünç soramaklary hem islenilmez. Zulum eden kişiler azaby görenlerinde, olaryň azaby ýeňledilmez, olara toba etmäge möhlet hem berilmez. Kyýamatda Alla şärik goşanlar şäriklerini görenlerinde, Perwerdigärimiz! Bular senden özge dileg eden şäriklerimizdir diýerler. Olar bolsa Alla şärik goşanlara, Takyk, siz hakyky ýalançylarsyňyz diýip, sözi olara oklarlar. Ol gün şärik goşanlar Alla boýun bolarlar we toslap tapan zatlary şärikleri olardan ýitirim bolarlar. Inkar eden we Allanyň ýolundan gaýtarýan kişilere bozgakçylyklary sebäpli azap üstüne azap goşarys. Kyýamat güni her ymmatyň arasyndan olara, ol ymmatlara özlerinden bolan bir şaýady ibereris. Eý, Muhammet! Seni hem bulara, ymmatyňa, şaýat edip getirdik. Saňa her bir zady düşündirýän, musulmanlar üçin dogry ýol görkezýän, rahmet bolan, buşluk berýän kitaby inderdik. Takyk, Alla adalaty, ýagşylyk etmegi, we garyndaşlary ýardam bermegi emr edýär, bihaýalygy, erbet işleri we azgynçylygy gadagan edýär hem-de pent alarsyňyz diýip ündew edýär. Äht edeniňizde Allanyň ähdi-peýmanyna, Onuň adyny agzap beren sözüňize wepaly boluň, Allany özüňize kepil tutunyp, ähdi-peýmanyňyzy pugta edeniňizden soň kasamlaryňyzy bozmaň, takyk Alla edýän zatlaryňyzy bilýär. Bir ymmat topar beýleki bir topardan san we emläk taýdan artyk bolany üçin, araňyzdaky ylalaşan kasamlaryňyzy bozup, aldaw serişdesi edip, pugta egreninden soň ýüpüni boş ýere söken aýal ýaly bolmaň. Alla onuň bilen, ýagny ähti-peýmanyňyzy ýerine ýetirip ýetirmeýänligiňiz bilen sizi synag edýär. Alla size kyýamat güni ol gapma-garşy bolan zadyňyzy hökman aýan eder. Alla islänini elbetde sizi ýeke-täk ymmat ederdi. Ýöne Ol islän kişini azaşdyrýar, islän kişisini bolsa dogry ýola gönükdirýär. Eden işleriňizden hökman soraga çekilersiňiz. Araňyzdaky kasamlaryňyzy bozup aldaw serişdesi etmäň. Ýogsa yslam ýolunda mäkäm ornaşandan soň hem aýaklaryňyz taýar. Şeýdip, Allanyň ýolundan gaýtaranlygyňyz sebäpli Onuň ýaman jezasyny dadarsyňyz we siziň üçin uly azap bardyr. Alla beren ähtiňizi sähelçe baha dünýä malyna satmaň. Eger bilseňiz, elbetde, Allanyň huzuryndaky sylag siziň üçin has haýyrlydyr. Siziň ýanyňyzdaky dünýä maly gutarar. Allanyň ýanyndaky zat sogaplar bakydyr. Takyk sabyr eden kişileriň eden işleriniň sylagyny iň gözel görnüşde bereris. Erkek bolsun ýa aýal, her kim iman getirip, ýagşy işler etse, takyk ony gözel durmuşda ýaşadarys. Olaryň eden işleriniň sylagyny iň gözel görnüşde bereris. Kuran okanyňda kowlan şeýtanyň şerinden Alla sygyn. Dogrusy, onuň şeýtanyň iman getiren hem-de ýalňyz Perwerdigarine bil baglan kişileriň üstünden hökümrowanlyk etmäge güýji ýokdur. Onuň hökümrowanlygy diňe ony dost tutanlara we oňa Alla şärik goşanlara ýörändir. Biz bir aýaty başga bir aýat bilen çalşyranymyzda, elbetde, Alla inderýän zadyny, aýatyny örän gowy bilýär. Kapyrlar, Eý Muhammet! Sen diňe bir toslap tapyjysyň diýdiler. Ýok! Olaryň köpsi hakykaty bilmeýärler. Eý Muhammet aýt, Ony, Kurany, Perwerdigäriň tarapyndan Ruhul Kudus, Jebraýyl, iman getiren kişileriň imanyny berkitmek, musulmanlara dogry ýol görkezmek hem-de buşluk bolmak üçin hak ýol bilen inderdi. Elbetde, biz olaryň, Ony, Kurany, oňa, Muhammede, bir adam öwredýär diýýän sözlerini anyk bilýäris. Olaryň oňa, Muhammede, tälim berýär diýip yşarat eden kişisiniň dili ajam dilidir. Bu Kuran bolsa aýdyň arap dilindedir. Allanyň aýatlaryna iman getirmeýän kişileri Alla dogry ýola gönükdirmez, olar üçin yzaly azap bardyr. Ýalany diňe Allanyň aýatlaryna iman getirmeýän kişiler toslap tapýarlar. Ine olar baryp ýatan ýalançydyrlar. Kim Alla iman getirenden soň ýene kapyr bolsa, Allanyň gazabyna duçar bolar. Ýöne kimiň kalby iman bilen doly bolup, dili bilen Allany inkär etmeklige mejbur edilse, kapyr bolmaz. Emma kim köňlüni kapyrlyga açsa, olaryň üstüne Alladan gazap iner, olar üçin uly azap bardyr. Munuň sebäbi olaryň ahyrete derek dünýä ýaşaýşyny söýmekleridir, saýlap almaklarydyr. Elbetde, Alla kapyrlar kowmuny dogry ýola gönükdirmez. Ine, olar Allanyň kalplaryny, gulaklaryny we gözlerini möhürlän kişileridir. Ine, olar hakyky gapyldyrlar. Takyk olar ahyretde zyýan çekjekleriň hut özleridir. Eý, Muhammet, elbetde, soň seniň Perwerdigäriň şonça sütem edilenden soň ýurdundan göçen, Allanyň ýolunda söweşen we sabyr eden kişiler üçin medetkärdir. Elbetde, seniň Perwerdigäriň ol mähnetleri görenlerinden soň olar üçin, Bagyşlaýjydyr, rehim-şepagatlydyr. Kyýamat güni her kim öz janynyň aladasy bilen geler we her kime eden amalyna görä netijesi doly berler, olara zulum edilmez. Allah bir şäher Mekgäni mysal getirdi, ol asuda, eşretli şäherdi, her tarapdan yrsgaly bolelin gelip durardy, ýöne şäher ilaty Allanyň nygmatlaryna näşükürlik etdiler, Allah olaryň eden işleri sebäpli ol şäheriň halkyna açlyk we howp lybasyny, belasyny datdyrdy. Kasam bolsun, olara öz aralaryndan bir pygamber geldi, şol bada ony ýalançy hasapladylar. Olary zalym bolan ýagdaýlarynda azap tutdy. Allanyň size rysgal edip beren halal, päk zatlaryndan iýiň. Eger ýalňyz Oňa, Alla gulluk edýän bolsaňyz, onda Allanyň size beren nygmatyna şükür ediň. Allah size läşi, damak gany, doňuz etini we Allahdan gaýry üçin aýdylyp soýulan zatlary, mallary haram etdi. Indi kim bu zatlary iýmäge mejbur bolsa, başga azar bermän we hetden aşman iýse günä bolmaz. Elbetde, Allah Bagyşlaýjydyr, Rehim-şepagatlydyr. Allanyň şanyna ýalan toslamak maksady bilen diliňize gelen ýalan sözi sözläp, Bu halaldyr, bu haramdyr diýmäň. Çünki Allanyň şanyna ýalan toslaýanlar halas bolmazlar. Olara bu dünýäde sähelçe peýda bardyr, ahyrýetde bolsa olar üçin yzaly azap bardyr. Eý Muhammet! Ýahudylara owal saňa aýdan zatlarymyzy haram etdik, biz olara zulum etmedik, ýöne olar öz-özlerine zulum edýärdiler. Soň, Şübhesiz, seniň Perwerdigäriň nadanlyk bilen ýaman iş edip, soň munuň yzyndan-da toba edenleri hem özlerini düzedenleri bagyşlar. Elbetde, seniň Perwerdigäriň şol tobadan soň olar üçin Bagyşlaýjydyr, Rehim-şepagatlydyr. Elbetde, Ybraýym Alla boýun egen, Allany bir bilip, Haka ýönelen ymmatdy, baştutandy, ol Alla şärik goşanlardan däldi. Ybraýym Onuň nygmatlaryna şükür edijidi. Alla ony pygamberlige saýlady we ony dogry ýola gönükdirdi. Biz oňa bu dünýäde ýagşylyk berdik. Elbetde, ol ahyrýetde hem salyhlardan, söýen bendelerimden bolar. Soň, eý Muhammet, saňa, Allany bir bilip, Haka ýönelip, Ybraýymyň dinine eýer diýip wahýy etdik, çünki ol Alla şärik goşanlardan däldi. Şenbe gününi dynç güni we ybadat güni hasaplamak. Ol günde aw etmezlik diňe ol gün hakda dawa eden kişilere, ýahudylara parz edildi. Takyk, seniň Perwerdigäriň olaryň arasyndaky dawa edýän zatlary barada kyýamat güni hökmän höküm berer. Eý, Muhammet, sen olary Perwerdigäriň ýoluna hikmet bilen, gözel pent-nesihat bilen çagyr. Olar bilen iň gözel tärde çekişme alyp bar. Takyk, seniň Perwerdigäriň Özüniň ýolundan azaşan kişini-de örän gowy bilýändir. Dogry ýolda bolan kişini-de örän gowy bilýändir. Eger kimleri jezalandyrmakçy bolsaňyz, size berlen jezanyň barabaryna görä jeza beriň. Eger sabyr etseňiz, elbetde, ol sabyrly kişiler üçin has haýyrlydyr. Eý Muhammet, sabyr et! Seniň sabryň diňe Allanyň ýardamy bilendir. Olar üçin gynanma, olaryň hileleri sebäpli darykma. Takyk, Alla takwa bolan we ýagşylyk edýän dürs dindar kişileri bilen biledir.